I bob band neu cerddor llwyddiannus mae yna label trefnus yn cuddio yn y cefndir. Dechreuwyd I Ka-Ching gen Griff Ifan o Texas Radio Band a Gwion Schiavone gynt o Gen Gennaro. Nathon ni gychwyn y label pum mlynedd nôl, yym Griff a fi. Yy y rheswm oedd rili oedd o'n i'n chwarae mewn band o'r enw Gen Gennaro a Griff i Texas Radio Band. Ac oedd ddau band efo stwff newydd i ryddhau ond ddim efo label, so wnaethon ni jyst meddwl o wnawn ni gychwyn label i wneud o. Ar y pryd oeddwn ni'n gweld labeli bach fatha pesgi yym a yn gorffennol labeli fatha angst yn gwneud stwff da ac oeddwn ni isio efelychu rheina rili so oedd pesgi yn un un label oeddwn ni'n edrych fyny ar ac isio wneud stwff tebyg so oedd hwnna'n reswm amlwg pam wnaethon ni setio fo fyny. Doeddwn i'm rili'n gwybod be oeddwn i eisiau wneud, a mae bandiau wedi jyst dod ato ni, so y band cyntaf ddoth ato ni oedd Sen Segur, nhw jyst gofyn iddyn ni wneud rhyddhau cassettes, sengl iddyn nhw, a wedyn o hynna allan nathon ni jyst cario mlaen, bandiau'n dod ato ni a ni'n cynnig ychydig o bandiau eraill hefyd. Do'n gweithio efo dipyn o bandiau ifanc newydd fatha Captain Smith a Ysgol Sul, so jyst edrych mlaen i helpu nhw Yym, i'r ddau EPs cynta nhw, eu albums cynta nhw. Ymysg rhai o'r bandiau eraill sydd wedi rhyddhau deunydd ar y label mae Ereira, Tsunami, Violas, Hewem a Candelas.
Dwi wedi rhyddhau ail album Candelas, Vicky Ching, ac album Siddhi a Palenco hefyd. Ie, dwi'n meddwl bod ni wedi dewis Vicky Ching gyda efo Candelas 'wan, ie, jyst achos Wel, 'da ni'n ffrindiau da efo Gwion beth bynnag, a'n amlwg mae Branwen yn chwaer i fi. Mae hynna'n help. Ti'n ffonio am gyngor neu, ie, eisiau help efo rhywbeth, mae jyst fatha siarad efo ffrind. Ond eto, mae o'n gweithio mor broffesiynol. A maen nhw'n helpu os ti isio pres i fynd i stiwdio, maen nhw'n helpu efo hynna, ac helpu farchnata hefyd. Pan mae'r albwm yn dod allan, mae hynna'n help mawr. I ddathlu Carreg Filltir felly mae'r label yn rhyddhau casgliad amlgyfrannog arbennig a gig mawreddog yn Pontio ym Mangor i gyd-fynd â'r lawnsiad.
Ie, fi'n i chwarae yn yr gig lawnsio Eiki Ching-ne ar yr 23 o Orffennaf. Yym, a mae'r syniad maen nhw wedi gael o ryddhau'r vinyl ma'n wallgo. Nathon nhw gael pawb ar y label i um, recordio can newydd. Felly mae mor um, ambitious, beth bynnag dyn Gymraeg. Ie, so i ddathlu pen-blwydd y label yn bump oed, dyn ni wedi gofyn i bob un artist dyn ni'n gweithio efo, so 16 artist i gyd, i recordio cân newydd. Um, a rheini sydd ddim yn bodoli bellach, mae'n cwpl o remixes a recordiad byw. Um, a dyn ni'n ddau uh, yr 16 can yn ddigidol i'r CD a Um, nifer cyfyngedig o double vinyls, uh, swish, neis iawn. Diwrnod ar ôl rhyddhau y vinyl, da ni wedi tynnu gig pen blwydd i Aika Cheng efo mwy na lai pob un band sydd dal i chwarae. So maen nhw'n perfformio yma yn, yn Pontio yn Bangor ar y trydydd ar ugain o'r Orffennaf. Uh, Tocynnau'n 25, chi fynd ar y we wan a prynu nhw. Ie, bendant fydd y gig 'na yn hwb mawr i'r label. Um, mae Wallgo yn meddwl bod nhw wedi bod yn mynd ers 5 mlynedd. Ond na, maen nhw'n heiddi pob sylw maen nhw'n gael, dwi'n meddwl, achos mae gymaint o fandiau, neu maen nhw'n arwyddo gymaint o fandiau heddiw. Pum mlynedd nesaf, gobeithio. Gobeithio fynd ni'n ôl yma mewn pum mlynedd i ddathlu pen blwydd deg mlynedd y label. Os eisiau ni gyrraedd um, 16 artist arall hefyd dros y pum mlynedd nesaf, so hwnna'n wych, um, ond gan i weld.